Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa qegħdin ma' min? Ma' Mario kemm jew Mario, intom oħra minni. Imma mhux miegħu ħa nagħmluh. Ħa ngħidilkom il-post li qegħdin fih. Ersa naqra sa. Naqgħu naqra oħra, naqra. Naqra oħra sa. Iwaqs. Iż-żurrieq! U ħankun qed nintaqgħu ma' koppja vera ħelwa. b'unur ukoll ta' San Valentin. Aħseb li l-ewwel darba ħajkonna tnej u koppja għal Valentine u hekk is. Eh, apparti meta ġiri għamilna xi surprise għax tittaj kollox. Mela. Martina, Joe.
Joey! Martina.
Inti Joey. Joey, mhux Martina. San, għana nakkuxu ma tkellmu għana naqabid dialett.

Mela, spieganna kif kienet hawnhekk di triq. Hawnhekk qabel kienet il-main road li St. Catherine Street, Santa Katarina. U kien hawn il-venda tal-linja kienet hawnhekk kienu joqogħdu jisom tnejn li tal-iżjed eh, ma qabel kienu iżgħar, eh? Il-karozzi tal-linja mhux bħal tal-lum. Allura kienu joqogħdu iżjed hekk sew bħal speċi. Allura il-ħanut ta' missierek kien f'post. Ċentrali, da żgur. Kienu jiġu x-xufiera kollha insomma u l-kundutturi kollha jiġu hawnhekk għand missieri peress li kienet. U ta' xiex kien il-ħanut? U kien bar.
Imma fordi. Tatte, ħanut tatte. Minn dawk l-antiki. Minn dawk l-antiki. Xi naqra mbit u affarijiet. Affarijiet hekk, eħe. Imma kienu jiġu u fil-fatt barra x-xufier da il-las da qrib ħafna hawnhekk. Ġifieri jekk xi ħadd jitkessaħ malaj kienu Dik waħda, però kienu ħbib ħafna ta' missieri kollha l-pulizija. Allura kont nimpressa jien kont għadni żgħira ħafna. Kemm ilu da? Da fil-60 se din nitkellmu ta'. U llum sar ħanut tal. Tal-Green Grocer. U baqa' bl-istess isem. U Bubin kien jismu wkoll, Bubin Bar, dak iż-żmien u da baqa' Bubin. Fruit and vegetables bħal spieċi. U mill-bubin għalfej?
Le, mux missieri mux il-bubin propja. Le, mill-bubin, fej sejrin? Eh, mill-bubin issa morru għax imbagħad hawnhekk kien għalqet it-triq, mhux mhux hawnhekk infetħet it-triq l-oħra u missieri merret il-vendem u kallu ħanu temmi. Dejjem jimxi eh.
skont. Sejd li kien itik meta kien. Eh, eh, x'kien itik?
Għax aħna konna niġu mill-iskola jiena waħti konna nkun sel l-iskola minn hawnhekk. u ngħaddu għand missieri u kien itina l-ħelu, konna nħossuna speċjali għax f'dak iż-żmien biex tieħu l-ħelu xi ħaġa kbira. Konna niġi xi naslu nibdew niġru. Tlaqna hi?
Tlaqna. Ħadtielek jiena?
U bilqiegħda f'dak li darba kien il-Bubin Bar, jiena minn hawn nixtieq infakkarkom biex tagħmlu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta, u share ukoll ħalli tkunu tistgħu tistiednu lil nies oħra biex isegwu filmati bħal dawn. U tinsewx jekk immissjajtu jew tliftu xi wieħed, tistgħu terġgħu tfittxuhom u tarawhom bil-kumdità fuq il-paġna ta' Infrastructure. U issa waqafna quddiem il-Gazin ta' Santa Katarina, hux hekk? Jew ta' San Valentino nistgħu ngħidlu wkoll. Nistgħu, però qabel xejn intom kemm għandkom gazini, Sur Lee? Hawn tnejn.
Hawn dak. Festi, u intom tkunu involuti F'ħafna affarijiet hawnhekk sewwa. Imma il-gażin taw ifisser ukoll ċertu mħabba u xejn. Sekku.
Kien il-bidu ta' kollox. U minn għamel xi kif bdiet il-biċċa. Ħalli f'idejja, ħa ngħidlek jiena, jien propja ma ħalaxaq sewwa. Għax kont qed tagħmel iż-żurrieq għidli. Issa ngħidlek ħaġa ħaġa. Kont ħalaxaq. Morna d-disko u dak iż-żmien mad-disgħa d-disgħa u nofs it-tfajliet ċirriegħu kulħadd id-dar. Irġiel biss.
Irġiel biss.
Insomma, u mbagħad. Kont il-gazin tal-futbol ta' Ħal-Għaxaq kien hemm ħabieb qedlu mxi saż-Żurrieq għax hemm il-festa. Sewwa, u biex ma ntawwalx ġejna hawn. U dħalna u hawn kien mimli nies. Imma tajt ħarsa in ġenerali u mmarkajt. Ispezzjona.
Ejja nerġgħu nagħmluhielhom għax aħjar nagħmluhielhom. Ejja, idħlu fil-gazin. Ejja law.

Sirt naf b'xi mod illi din kienet omm dik li tfajt għajnejja fuqha jiena. Għedt mela issa jekk naqbad il-ħuta l-kbira, il-lomma, ħa naqbad il-ħuta l-kbira. Eh, Għali, jiena kamilt ukoll.
Mela. Mbagħad qatt toqgħod. Għamilt il-kontra tas-sajjeda flok studajt bil-ħuta ż-żgħira biex naqbad il-kbira. Bil-ħuta l-kbira, bdejt nista' tal-ħuta ż-żgħira, sewwa? Eh, ġifieri di ħadet grazzja miegħek? Ejwa, din qatt tindaħħal. U wis probabbli għidlek għad it-tifla. It-tifla tiegħi ħanin. U mbagħad tgħidli naqra l-biċċet. Le? Qatt tindaħħal hawn nivvinta ħarref insomma. U int, waqt li kienet taħarref, Jiena qas biss stojt kusa u nċaħħ kemm hemm. Jiena kien hawn ħafna ħbieb bħal speċi u qgħadt nparla magħhom daqqa mmur inġib drink u nitparla u. Imma jgħidli għax ma nistax indumu imma mbagħad il-punt. Il-punt u mbagħad sieħbu. Sieħbi u mbagħad sieħbi. Eh, qallu.
Tant pejjef sigaretti u xorob. Qalli d-duħħan tal-għalih. Ix-xorb tal-rasu u qallu ħammu ngħidilha jien qalli.

Qisni ġejt tiegħi. U ħares lejh u tajtu ħarsa hekk biex naruh naqra nitsindik aħna qasew. Eh, mela, xel, wiċċa, wiċċa, xel. Il-mustaċċi, eh, mela, mela. U mill-mustaċċi nibtet imħabba li għada sal-lum soda. Ej, ej, ej. Kemm għaddew? Għaddew. 38 sena. Tlet tfal? Għanna tlet.
Tlet sobin?
L-longbar, le, la, libda. Ma jħallu d-doqna, t-tini wieħed le, t-tini wieħed le. Mela, l-imħabba bditaw. Fil-gazin ta' Santa Katarina, għax jgħidu Santa Katarina, tlaqqa il-arajes fl-imkien. U laqqatkom zgur. Dik, ek jgħidu, eh, Franza. Għax imbagħad dak qalli, kif qallu hekk, dak qalli, Mela niltaqgħu għada? Għadtlu għada, għada x-xalota, ma nsina. Vera, kelli nistenna ġurnata oħra. Ma stax hawnhekk imma ma nistax nibqa'. Ma stax norqod bil l-aħħar post importanti ħafna tħodna. Issa nitilgħu bubaqra għandna memorji oħrajn hemm. Minn Santa Katarina għal bubaqra. Bubaqra.
Djalett minn issa. Hawn x'isir?
Hawnhekk isir it-teċċ tradizzjanuli Multi. Norganizzawh jiena u Joey, insomma l-Sottokumitat Kultura propjament ta' tas-Soċjetà tas-Soċjetà Mużikali Santa Katerina. Imma Joey qiegħed fis-Sottokumitat Kultura u jiena u Joey Vordini script writers tiegħu dan u bħala direzzjoni, rehearsals. Nieħdu ħsieb ir-reenactors ukoll. Kollox. One stop shop kif jgħidu. Ejwa, ejwa. Reenactors ikun hawn bejn 60 u 70 wieħed.

għat-tifla tiegħi, imma jiena nkun irridu naqa' tal-fliws, hi allura.
Moħħha jeħqlilha, eh? Issa, imma, imma, x'nistgħu nibqgħu sejrin ma' naħseb xi ħames sigħat, sitt sigħat. U sfortunatament m'għandniex dak il-ħin. Jiena ninħajjar lin-nies li qed isegwukom bħalissa tajjeb biex l-ewwel nett isegwu li tkunu qed tagħmlu hawnhekk iż-żurrieq tajjeb u mhux biss ukoll għax naf li tkunu postijiet oħra. U jekk jinteressahom li eżempju għal dattieċ jew affarijiet oħra qed torganizzaw du jiġu għax hekk jaqtaw il-kurżità. Issa jien tafx nixtieq dan huwa ta' San Valentinu speċjali. Natu bewsa, nagħlqu bewsa. Natuna bewsa.
Għamu senħares jien. Ej, mela.
La, najja.